Hello thlirdute in zava in chibei vek ule vawiin tun tuma ka channel a in lo len leh vangin ka lawm a chuanin new subscriber duda chungah khanin i lawmthu ka rawn sawi tak meuh meuh a chuanin lo subscribe sa tute leh min rawn tlawmin lo leng leh zel tute chungah pawh khan ka lawm em em a chuanin i Entute in lo awm ve avangin video rawn siam leh pawh hi phur awm em em a, keimah chuanin a tumah min en duh chuang lo ang, tumah min ngaithla peih lo ang tih te thinlung te kha ka nei a, mahse rinai deuh khan rinai view tu kha in lo tam a, last video ka siamah khan chuvangin tun duh maw khati ang lam khanin ka experience tlem kha hmu tel lova ka in enkawl dan te kha ka rawn share ve duh cheu a, chuanin tun tum chu hei mic a tlema bul deuhah ka dah a chuanin ka tawng. rin pawh kha, tawn rin pawh kha ka tum hret a chuvangin ka tawng ring lo a hriat a har nih chuanin comment ah min lo hriat tir leh turin i ka ngen cheu a chuanin mic te tak te hi ka chhar chhia tunah hian a full lo va chuvangin ka hmang theih lo a chuan hemi hi ka rawn hmang a chuanin eng deuh em i a volume te a tha deuh em khawngaihin a comment ah kha min lo hriat tir leh hram turin ka ngen bawk cheu a ni chuanin i kan inenkawl dan te kha i. a thawh dan inang vek lo mai thei a mahse keima ih ka ka in enkawl dan khat lem in enge ni tin nun a ka awm dan leh thenkhat te maw khamian khatiang kha ka rawn share duh ve cheu a hlawkpuite leh enge tangkaipuite in lo awm tak-- takin tiin i ka rawn share ve duh cheu ni chuan a hmasa berin zingah hianin zing thawh ve leh hianin eh rilru damna pakhat a keimah a ka hriat chu zing thawh ve leh hianin kan mu chung pawn kan thu chung pawn kan hriat hnenah khanin i chawite talin eh lawmthu kha sawi ila lawmthu hianin rilru te hi a tih engin ka hria keimah chuanin ani zanah tui takin min muttir avangin ka lawm a Chuan tukin zing khaw va reng mawi tak min hmuh tir avangin ka lawm bawk a, chuan vawiin ni ka hmanna turah hianin i kut thianghlim ah ka inghat a, nangman ka ka hmun ka hun hman tur zawng zawng i i nangman min pui la umm min hruai ang che a ti a, inhlanna tawi teh neih khanin rilru hi a nuam a nuam em em ka hria a keimah chuanin chuanin i khatiang kha in try tawh mai daih a chuanin lo la try lo te'n awm a nih chuanin zing thaw veleh khan Try chin u la chuan in ni hman dan te kha a nawm sawt leh sawt lo te kha min lo hriat tir leh dawn nia aw chuan in motor lirthei te tan leh gas leh petrol diesel te a ngai ang bawk in mihring te pawh hian in tui hi kan ngai a chuvang in tui in hi a pawimawh em em a zing kan thawh ve leh hian in ih-- In hi doctor te leh mi dang dang ehh mi thiam te pawh hian in ihh an recommend maw an duh sak a ni tih kan taksa atan maw chuan in eng emaw kan ni hman dan chu in ang lo theuh mah se kan tih tur te interview ni se school lam exam ni se hnathawh na lam ni se chhungkaw chungchang ah ni se kan ni hman dan kha a in ang lo theuh ang a tah khan in ihh Eng nge kan topic na kan rilruah na te rawn thlen thut chuanin khatiang anxiety kan anxiety rawn thlen thut chuanin ih a hmasa bera helpful em em maw tangkai em em mai chu deep breath kha pawimawh em em a hian maw ten kan ti dun dawn nei duh chuanin Khatiang ang khanin vawi nga vawi ruk kha han ti la ih hetia i hip khanin vawi khat vawi hnih vawi thum second thum i chhiar anga chuanin second thum i i i chawl anga chuan second thum ah i thaw chhuak leh anga khatiang ang khanin ih vawi nga vawi ruk han ti chin la i rilru hahna kha ih-- tlem chuan a kiam a kiam deuh ang a kiam vek thei lo nih pawhin a kiam deuh reh hrim hrim ang chuvangin keipawh exam dawnah te hian in imm khatiang kha ek inah maw bathroom ah khan khatiang khan in ka va lut a chuan in ihh tawngtai na tawi te ka nei a chuan in lalpa min pui rawh ihh ka zamna te hi ihh min tih lak min lak kian sak rawh ka ti a chuan in chumi zawhah chuan in deep breath ahh technique kha ka ka Tih emaw chuanin ih stretch stretching te kha a tha em em a stretching a chuanin deep breath maw ke mi famkim kan awm lo a keimah pawh ih tun thlengin nitin ka inzir zel a fate kan neih chuanin ih a chang chuan rilru hahna te hi tam ve em em a chang chuan kan thin te hi ih a rim awl thin a naupang te phei chu Eng nge? An tih hi tam ve em em thin a, chuvangin nu leh pa kan nih chuan kan hre theuh, kan hre theuh anga chuan i kan eng zai te, kan eng sesna te kha i con, in control a har thin a. E chuanin doctor pakhat, anxiety doctor ina sawi pakhat chu nu leh pa kan hlim chuanin naupangte pawh an hlim a, chuanin, I kan anxiety kan tih lan kan rilru hahna leh thawpikna pa kan hlimna aia kan thinrimna leh kan rilru natna kha tiang kan tih lan nasat bik khanin i doctor pakhat chuanin a sawi chu i naupang te khanin nu leh pa an hlat thei a, a chhan chu an trust an rinchhanna kha i a kiang deuha maw kha vang kha min rinchhanna leh a. min connection kan min rinchhanna kan in connection na kha ih tlemin a bo thei a chuvang a bo phah thei a chuvangin umm chhungkua te pawh in hmangaih em em si leh in care em em si khanin kan rilruaih in hlat thei a ni a tih ni chu chuan chuvangin ih in chhungkura pawh hianin nu leh pa kan pawimawh em em a naupangte enkawl enkawl tha tur chuan nu leh pa-- Keimahni kan taksa kan rilru hriselna kha kan inenkawl hmasak a ngai a, chuanin fa pahnih nei ka nih a, chuvangin i nitin ka nitin nawnah hianin i ka rilru ni se, ka taksa ni se theihtawpin hriselna lam hi ve ka tum a, theihtawp ka nu leh pa kan hrisel chuan naupangte nan malsawmna a ni ve a, chuvangin keimahni nu leh pa kan inenkawl a, rilru leh taksa lama kan inenkawl that hi a ngai em em a. Naupang te tah naupang te kan enkawl that theihna tur chuan keimah ni kha kan in kan enkawl hmasak a ngai a nih chu. Tah chuanin i doctor te thu zawng zawng hi eng nge a in ang lo vek mai thei a chuanin mahni leh keimahni kan in tangkai puina te kha kan zawn thiam a ngai a. Mithiam leh doctor te advice na tangte leh i. Kan rin kan mi rinchhan te maw kha tiang advice na atang te khan kan try kan tum kha pawimawh chuanin kha mi a ih kan hlawkpui leh kan tangkaipui te nih chuanin ih nun chhohpui zel kha ih an kan tan ih kan hrisel na maw kan ih anxiety leh stress leh ih kan rilru hahna lamah khanin kan ziahpui a phei chuanin ka rilru ha a ka Ka rilru ha a, ka ṭah chhuak a, ka rilru na a, enge ka thawpik chuan kha tih khan ih ka rilru hlim thut thei lo nih chu, umm rilru hlim thut thei lo mi tam tak chu khatiang rilru hlim thut thei maw khatiang a switch thei negative thought a negative thought aṭanga maw rilru hahna aṭanga leh thawpikna aṭanga hlimna a ih jump thut thei ho in nih chuan in ka awt lutuk che u ih in van nei lutuk. Chuan khatiang thei lo kha kan tam. Chuan khatiang thei lo nih chuanin tawngtai nih tawngtai mi nih chuan tawngtai pawh hi a hlawk em em a ni. Chuanin chu lo ah chuan deep breed technique hi ih a hlawk em em bawk a ni. Chuan i rinchhan mi maw thianṭha te chung. chhung te nangmah in i rinsan em em em ka tih ang te kha i rilru hahna te kha thlen leh la chuan ih hla a ngaithla mi nih chuan hla te khan a ti in a la kiang thei a chuanin ih chuan anih loh chuanin quote like inspiration quote te kha i duh ber te maw bible chang i duh ber te khan in hnem theih leh a khami i rilru hahna leh topic chang a lo thlen chang khanin i taksa kha ti danglam tum la i taksa danglam chuan i rilru pawh kha inthlak thei tih hi a ni a ih. Chu chuan tehkhin nan a i rilru a rawn hah thut a, i thaw pik thut a, khatiah anga i awm chuanin tho thut la, tui va in la, chuan pawn ah chhuak la, minute sawmthum, minute sawmhnih sawmthum vel kha tlan la, a nih loh pawn walk la maw, exercise la, chuan a nih loh pawn pawnah deep breath technique kha hmang la chuanin sava. leh thli fim te kha va dawng la sava ri te i hriat chuanin a nih loh pawn thil thil dang ri maw distraction i i thin i rilru dang thil khatiang kha focus tum la chuanin umm khatiang khanin i taksa kan ek eh kan taksa state kha maw kan taksa awm dan kha kan tih kan thlak chuanin kan taksa awm dan kha kan thlak chuan kan rilru pawh kha a rawn inthlak thei a ni tih nih chu chuan keimah pawh hian ka pawm em em a chu a chhan chu ih vawikhat. Kan pa nen kan inhau a, in rim bur a, chuanin ka fanu kha stroller ah ka dah a, exercise kan la dawn nia, ka rilru thawpik deuh kha tih zan ka duh a, chuvangin exercise kan la dawn nia, pawnah kan exercise e, kan uak dawn nia ka tia. Kan uak ah khanin ka fanu nen khanin sava te kan hmu a, chuanin aw hei khi sava khi a mawi reuh lutuk te kha kan tia, sava thu te kha kan sawi a, chuan zawh teh te kha kan hmu a, chuanin pangpar thenawm te kan uakna maw thenawm te pangpar mawi tak tak te kan hmu a ka ti khan in kan ngaihtuahna te kha tlem ka ngaihtuahna te kha tlem in na tlem te kha a la kiang a khatiang khan chuan in mahse ka la thinrim reng nih chu kan pa chungah chuan chuan i chumi hnuah chuan in kan uak a rei lo te hnuah ka hnungah khanin tlan aw ri ka hria a chuanin ih kan pa nen ka tia chuanin ka ka la en duh loh zui vel a maw chuan a ni kha a lo ni tak tak a pheikhawk kha bun loin slipper nen khan a rawn tlan a min rawn um kha nia kan nufa chuan chuanin ih ka rawn um ve chang chang exercise lakpui cheu ka tum a ka rawn um ve chang chang cheu a in lo hla in lo kal hla hman tawh lutuk a ka slipper phipar tlan san tep in ka rawn um ve cheu a tia Thinrim mah, thinrim lai mah ni se ka nuih kha za lutuk a, ka nui huk a, thinrim ka la tum mah se ka nuih zat na khanin min hneh a chuan chuvangin ka nui ang a, ka thinrim na pawh kha kiang deuh a chuanin zaiti doctor pa sawi kha ka rilru ah khanin a lang em em a, Kimah chuanin kan rilruahna leh thawhpekna ka la kiang vek lo mah se maw, a za vaiin la kiang vek lo mah se, ka tih khanin eng nge tlem tal a lak kian kha chuan a tangkai em em a, chuvangin ka mi kha nangmahni experience leh nangmahni tawnte leh inrilruahna thawhpekna leh anxiety khatiang te in lo neih a, tin nge in. I khawp dan maw engtin nge in inkel enkawl dan leh in tih kianna te ka tiang tha kha min lo hriat tir a comment a in lo dah ve turin ka sawm cheu a nangmahni tang pawn i in technique te te tang pawn in ka zir ve duh a maw chuanin kan in zir tawn chho zel ang a chuanin i nangmah leh nangmah i kha in ngai pawimawh la i hetiang anxiety Tho dan te hi vawi lehkha ta ni lo a, i nitin nuna kan practice a chuanin habit a kan neih chuanin maw kan kan neih chhoh zel chuan ka tiang khan muang changin keimahni leh keimahni kan intidam chho zel ang a, i kan taksa kan rilru lamah maw ka tiang khanin i muang changin i vawi lehkha ta ni thei lo nia aw ka tiang khanin patient takin nghak la chuanin ka tiang khan nitin i pakhat pawh thil i. A tha lama ni tina kan practice chuanin kan khati khan kan eh vangchangin kan dam leh zel dawn nia aw rilru lamah pawh chuan ani thil sirte ho hi enge keimaha ka zirte leh ih midangte hnen atang ka zirte ka rawn share leh ania chuvangin ih ka sawi dik loh leh ka sawi ah thiam loh te pawh tam tak a awm ang chutianga te chuan min lo hrethiam hram turin ih ka ngen bawk cheu ani ani leh tuna tan chuanin khati khan i phawt mai se ah babai vek uleh.